Awle tlirtute ka lo lawm leh vek che a, i tun tum chu David-a thihna chungchang thu thar ti mai ila a inkawm na hi la rei lova ah khami chungchangah khanin pu hriata chhangte lawyer kha a rawn tawng chhuak leh ta a, eng chungchang nge a sawi tih te kan ngaithlang a, pastor kha mak a ti hle a ni a chhan chu pawisa a bo ti sia a bo thu khatiang thil chungchang vel pawisa chungchang vel kha David te a zawt leh miah chung si lova kha tak kha Buhriat a chhangte pawn maka a ti a chuanin pastor pawisa hi a bo tak tak lo em ni tihte pawh rilru a awm a ni a inkawmna hi a inthin lawk ang.
Puisaka te an pei te ni thung a, common sense an sawi tel a, Pastor khan pawisa kha tibawltu tak tak sel a nih leh khawi nge pawisa chu? Hei in in la in la hman loh hang chu a lo ti lo ni awm e, chuan ngaihdam te pawh a dil ve a in puan tawh avang khan ru a ngai a ngai a u David a chhuk thla thei lo va min ngaidam rawh a ka pu chu tih kha ti a ti ve a, a nu te pawh An lo awm ve a, David-a nu leh Joseph-a nu kha ngaihdam an dil a, Pastor khan a peng than vang a ni awm e. Chuan kha Pastor khan engtifa ka vin nge kha mite kha pawisa an ruk an ruk an ruk a nih si chuan an pawisa kha avanga man tir an maw hrilh kual an maw a nih si chuan pawisa kha a concern tur a nia. A inpuan hnu khan khaw enge pawisa chu awm khaw nge iu David-a pawh chu awm Enge paisa dah lo ti lo lo lo ti leh si lo ni tu ka ka buai. Kha taka pu hrilh a pawn mak a tia pawisa a bo thu ber kha an buaina a ni a pawisa an mahni an ru tia an hriat tawh hnu pawh khanin an sawi tawh hnu pawh khanin enge ru lo chunga ru tia nga an sawi hnu pawisa an hmu tawh hnu ti mai ila. khami chung changa kha pastor khanin a zawt leh miah lo kha kha tak kha buaina a tling a ni hriatthiam harsa lai chu a ni.

Pastor hianin dan dik takah chuan a call a thiang lo a ni, chhan chu committee lampang a hre tir tur a nia, hetia call hi kohhranah thil thiang lo ang thluk a ni, chuanin pakhat ina a chhui chianna, mithiam ina chhui chianna, mi rawh hrilh dan ina ti a, Puhriat a khanin. Pastor pawisa ni loin dawr pawisa a ti ngen in chin kha ania tih tih ni awm takin ka hria dawr pawisa a nih thu niin a rawn sawi niin ka hria ngaihlat chiang leh phawt ang.
Aw nia FIR ah khan a dang kan thawh leng a, kan ruk a ni lo tih te a lo awm ta si a, nang pawh kha ih an ruk leh ruk lo vah hian in ih a buai thlak ngaihtuahna ti buai tawh i rawn ti ta a, chu chu an ruk leh ruk loh chung chang ah khan in chhui chhuah a har viau tawng em evidence te leh ka tiang ang hriat theih na tur ang chi kha a vang tawh viau ang em? A awl lutuk, a awl lutuk, a awl lutuk a, a awm atan chu DDP ho hma vuakna tir tur nga in puang a, vuam miah lovin police khan kawn keu keu anga an duh chuan an ruk leh ruk lo Davidan a vei leh ang. Chuan investigation kha har lo lutuk a ni. Marawh chu tuna ka ngaihtuahna ka doubtful, ka hriat thiam tak lo leh ka rinhlel taka chu pawisa kha a bo reng em tinin. Umm. Pastor in a pastor kha vawi khatna an zuk kal a, pahnih in an pahnih khan VDP te nen a vawi hnin a, David a kal tawh lo va, Duhsak a kal a, khalai khan pawisa kha lo tei chhuak vak lo tlat a, khawi nge pawisa chu tih a ti tlat lo nin a lang tlat. Chuan pawisa hi a bo reng em tih kha a fiat tawh lo ni. Tiin pawisa kha lo bo ta sel a, Kohhran thawhlawm lo kawl te pawh ni ta sel a, Zanga nual te maw, Zahnih Zathum nual chu ni vak vek hmel lo va. Thing tih sang a thing tih sing sang ka pawh pawn star se la tah chiah khan pawisa kha enge ni a tira in vuak chhan a ni mah se la chumi phen ah chuan Davide te thian dun kha pastor in lo vawt vak rawh u a in puan hma chu vawrh u a tih lampang pawh a ni lo mah se la VDP ho khan Davide te thian dun kha vuak na chance kha an hmuh tak avang khan an thu rawh u Vartan in ka hriat i. Duh kang em, pawisa kha a bo reng em tih zawk a hi kei chu ka question tawh maw? Chu tu Lutuk. Pu Hriata changte a buaina ber leh tuna a ngeihtawp mek chu pawisa kha a bo ta reng em? Pastor pawisa kha a bo reng em tih kha, a bo tak tak em tih kha tuna an buaina ber chu a nih hmel a ni. Hei a sawi dan hi chuan in. pastor pawisa kha a lo bo tak tak lo em ni tihte pawh rilru a awm a heti an sawi kual zel chuan in a kinah aaa thudik tak hi a rawn lang har lutuk tak ang tihte pawh hi a lo awm a amarawhchu chu police lam hian a han chhui mek zel a nia nikinah thu thar chanchin thar a awm tel zel tur a ngai ila a inkawmna hi a ngaithla zel phawt ang.

A hmingin kohhran lian ber Synod Pastor khan i ve reuh che maw? Umm umm, awle. A next a hian kal ta ila a inchawhchawhrawi vek tho nain, Davita an vawlhum ta tichuanin a thianpa duhsaka pawh an an vaw sil awng hle tih FIR-ah khan sawilan a ni ta. Hna pawh a thawk thei lo a, chuan Nang nih nang pawh inchhungte kuate pawn in zuh tlawh a, i zuk ala, in chhuanawm ka ti a. Pai chuanin, Enge i hmuh dan? Thil sual titute hi eng ang ṭemna hmachhawn thei nge an nih? Lei chawi lam te, duhsaka zangna dawmna tur lampang te, tihna lampang kha a nih chu. Chu chu criminal, criminal complaint a ni ta maw? Civil case a lo, criminal case a nih vang khan, criminal case-ah hi chuanin a inziah dan chuan

Kum sawm pasarih an kan tir dawn nge? Kum nga an tang a cheng nuaikhat theuh an pe dawn nge? Khlai kha chu i dana inziak kha i advocate both side khan an sawi char char ang a, chuan advocate te an ti tlangpuia chu a hremna dan hniam. Pu Hriata Changte lawyer ngei nge? A thusawi ngaihthlak a nuam a, thil a hre zau a, a ngaihnawm khawp mai a, thenkhat a thil hre chiang lo leh eng nge hetiang chung chang la hre famkim tawk lo te khanin lo lo ngaithla ve ula chuan he thil chung chang hi invar phah sawt in a rawn awm a ni bu hriat a chhang te thusawi te hi.
Niloin kal mi ang ti theih. Chuvangin enge nia nilo ti kha sawi theih lo mah chu a hremna hi awl ai lo, a sam lo. Umm, Kum leh kum sarih lungin tan theihna nia, an ti fuh lo phei chuan kum sawm panga vel, kum sawm pasarih vel te pawh an tlang thei theihna nia. Kha mi rual khan luhsakaten an tawrhna hi a compensate thei em? An ti anga. Compensate tur an awm em? Compensate pawisa kan nei lo an tih chuan an tan belh leh keuh ang a maw? Chengthing a choi tur emaw nuai khat a nih chuan pek tur an nei lo chuan kum hnih kum thung an tan belh ang tih kha ni leh mai a. Kha kha chu engtin an kalpui ang tih kha kan hre fawngin kan ngaihdan ang ni lovin.

Maw? Chuvangin, Helai taka kan hriat a Pawimawh a, chuvangin i enge ni kan ti ang? Kan ngaihdanah lo kal lo nih pawn buih ngawt tur pawn ni lo, quote, quote, ngaihdanah kal tur a ni tih kan hriat a Pawimawh a, tin, a va muang ve, kan han ti ngawt zel a, procedure tam tak kha exam a ngai, tunah pawh chu postmortem la rawn chhuahtlaina chhan chu doctor in exam thawk ve vek, mahse thisen leh ek tih vel kha forensic laboratory an thawn phei a, Forensic Laboratories atangin a la thleng lo ni awm tak a ni. Umm, awle. Chiang viau zel mai kan bengvar phah viau zel tur a ngai ta ila, chuan a tawp lampang kan thleng chho der a, aah i ruk lampangah khanin, ruk ruk lamah khanin kal leh ta luk ila, ti hian kan ziak a, engpawh ni se, e keini chu e neutral deuha sawi tur kan ni bawk a, media kan nih chuan kan neutral tur a ni a, tlai chuanin a lehlam side deuh lek.
Keipawh ka neutral ve ni aw. Aww neutral a dik chu dik a ni thil ruk hrim hrim tute pawh eh ni sela kan tan tur a ni lova tlai chuan in pu hreta chhung te hi common nawm dawn tih hi a hriat reng a hriat reng mai a hei a che zia lawm dan atang hian thil sawi dan hrim hrim pawh hi ngeihthlak a nuam a a tu pawh hian in an kawm thei vek mai a ni.
Tin Davida leh duhsakha te pawn hun leh hmun dangah ruk an lo ru ve tawh mai thei a, tah chuan tan hrim hrim lam kha kan tih tur a ni lo va, tlai chuan mi thenkhat chuan tun dinhmun FIR ah pawh hian a thu sawi thlak zing em mai, damdawi te rui thei te an lo ti si a, tlai chuanin rin chi ni dawn em ni tih te a lo awm ta, tlai khan eng nge a ngei dan? Chu duhsakana i VDP hma a inpuan a tih te maw? Thlan te kan hria vuah kan hreh na tih vang te nia. Tin Police hma inpuan kan tih te thleng hian Police hma a confession an tih hi Judicial confession an tih Court hma puan a nih lo chuan Court in inpuan na puitling ang ngai lo. Duh ah vawi sawm pawh lo lo thlak kual ta se la, a final ah an pawm tur chu court in court hma a pawm an advocate te kal tlang ah an in puan na chauh kha a pawm ang. Chu vangin an an thu kha thlak thlak chhan a awm a, chuan mi mi thenkhat pawh ka lo hrilh fiah mek a chu Duhsakei hi pu hriat i buai hi buai pui a dawt a sawi ve tho in ka hre tlat, ka la a ti ang a tinge a lak ka la lo a tih leh si an ti ang. An vuah a, VDP-in an vuah a, ka ti a. Tunah kei pawhin min lo ring hmel ta se la, min vuah ve ngawt se la, anmahni khan tam tham bawk si chuan, a, la, la ti ve mai mi phawt ang ka ti, ka ti ve thei tho. VDP hmaa, Police hmaa in puan ho va kha. Kha, kha thil a sawi kha chu dik, a dik khawp mai a. Chhan chu VDP rual mi pakhat mai ni loin a, mi tam, a tam tham ina an vuak rawn a nia. Vuak sathlih a ni mai lo a, taksa tuar zo lo tuar zo lo khawpa vuan nia an tih phah reng bawk a, khatiang a nih avang khanin la lo pui pawh kha la tih nga an sawi mai ngai nia a chhan chu an vuak belh nasat dawn lutuk avangin kha kha khatia rawn sawi a tangkha chuanin ka hrethiam vek awm e pu hriat an, kan chhan ah hian chan chhin ta ila.
Pathian hnena inpuanna ang tluk a, i in letter ah in spirit a ngaihtuah tur pawn a chuang lo. Criminal procedure ah chuan court hma inpuan kha a ultimate, a final an ni hlo. Court court hma ah pawh duhsakah hian pu hriata kha ka bum a nih kha, ka kena ka ru leh si lawm a ti leh daih thei tho.

An police, Chawrkhar police ni lo ho kha investigating agency tam tak an lo awm ve ta ni. Mizoramah chuan kan police te hi kan duat em em na tur sen ka sawi hla vang a, Mizoramah chuan kan police ten an thei tawk a an ti bakah hian han ti leh ru let te hian tuna pawh CBI te kan sawi ve ta, mahse CBI te kan koh lut ang ka ti a, CBI pawh police kan police te tho an hmang ta ni. Chu bangin kan police te hian heng tawka an tih hi kan ring ngam a ngai a. Hmuh tunah High Court ah pawh ka lil a, khawiah pawh ka lil a, Mizoram police tho khat a ti tu tur a ni rih tlat mai ni. Chu vangin kan police te hi keimah hmuh dan chuan an efficient rap thlak an duh phawt chuan. Amaherawhchu an pu te emaw political interference an tih Sorkara thuneihte te an lo inrual hian a buai thin ta a ni. Chuvangin zawng chhuak ru le hei hi ti a free han. Helai hi a pawimawh tlat. Sorkara thuneihtu te an rawn inrawlh hi chuanin enge an thu lo pui leh an tum dan lo puiin an kal a ngai thin a. Thenkhat hi chu an thuneihna dik taka rorel tur pawh hianin an chungah an pute an la awm leh thin avangin hei hianin

Tah khanin a buaipui ho group hi kan la thu tak deuh deuh kan tam ve a ni tun tum chu. Avang chu mi hausa zawk leh thil ti theih zawk tena mi la thei zawk te rah hrualna anga kan hmuh vang a ni ta ni. Thusawi tuamin airfield ah khan an VCP fapa emaw mla fapa airfield vela zuk fawrh te kha ang chi emaw officer len deuh fai mi kha an hmu dawn lo. Chuvangin Davida case atang hian keini ho chuan a ka keimah ni bik keimah bik phei ka rilru phei chu Davida case ho a. A dik khawp mai mi hausa fa mi hausa fa pa chu ni se chuan in an vaw ngam leh miah dawn lo ni VDP te khan hei chu thil chiang sa ania renga chhan chu eng thil sual pawh tih se mi hausa fapa chuan eng ruk ru pawh eng thil sual pawh tih se mi chungah

A danah chuan police hnena report a ni tawh. Kan tang rual alawm, kan duty hah ve a, tlemin kan mut a lo chhuak tawh a, chuvang kan kut a lo ram deuh ni tih kha thiam thusawiina tur a ni tawh lo. Civilized ram hnuai mi kan ni lo a maw, ram buai lai a ni tawh lova. Chuvangin civilized society kan ni ve a, chuvangin fundamental right kan nei vek lo a, mitmizung zawngin chu chu inzahpui ang upatiane chu inzah ta sak ain a, Tin, i channel kal tan ka sawi duh bawk a bawk a chu, tun ang bawk hian kan khawtlang hruaitute, kan khawtlang zintite kha an alert tak tak a nih chuan hausa ho thil tih dik lo te i ve i hmai ve tan ang Putin chu. Umm, aw le. Umm, i chu dik khawp mai. Mirthei te thil tih chhiat lai leh enge an thil tih dik lo lai ringawt um zui lovin. mi hausa zawk te pawh hi an thil tih dik loh leh tih sual lai khawtlang tana mi hnawksak thil tha lo zawnga an tih thin te hi chhui chhuak ve sela ngeiven ve bawk sela tih hi pu hreta chhangte pawh hian a duhpui hle a ni.
An rui lai pawh kan hmuh lo. Goal nia kan rin te thleng kan va check thei. A nih leh kan BDP duty leh Zu excise hmanga maw excise dan hmanga Halal prohibition hmanga duty te hian officer a maw politician hausa deuh te an rin hlelh thu an kan check ve tawh em.

a tam zawk chuan man lo ṭhinin a rinawm a ni a rawn sawi dan hian paw chu ni zela khami chin kha ni phawt te sawi ngei dan te comment section lam miro sawi ve dawn nia.